Aşyrjan. Hawa eje.
Han oglum sen indi maňa bir zat diýjek dälmi? Näme diýeýin eje? Waý oglum razylygyňy ber.
Eje, men öz tanamaýan, görmedik adamyma nähili razylygymy bereýin? At oýnatmasan Aşyrjan. Tanaman aňyrsyna-da geçýänsiň le. Men ony nirden tanaýyn ahyryn eje? Onuň bilen bileje öňösibem sen tanamazmyň-a? Ýa eje.
Senem Nuh eýýämiň gürrüňini edýäň-aý. Şo wagtlar şol gyza-da meňzänokdy. Jyn ýaly bolup mydama oglanlar bilen urşup, oglanlar bilen sögüşer ýörerdi. Hym, asla ol köp wagtlap oglan eşigini geýip gezdi ahyry. Onyň-a ýok diýip biljek däl oglum. Onda dogum abadyr. Onuň ejesi dogumly-la. Onuň oglan eşiginiň geýmeginiň öz sebäbi bar, oglum. Olaryň ähli bolany gyz boldy durdy. Onsoň Aýlar iň kiçileri bolansoň, häsiýetem oglanka meňzäp duransoň, yrym edip indiki çagamyz oglan bolsun diýip, oglan eşigini geýdirdiler. Seň ol diýýän wagtyňdan bäri är ömri geçdi, oglum. Sen şu günlerem bir ony baryp görsediň, Maňa şondan başga gyz gerek däl diýip, çabalanar ýatarsyň, oglum. Sen bir zada düşün, eje. Belkäm ol dogumlydyram, owadandyram. Ýöne seň özüň görüp durdyň eje, men ömrümi okap geçirdim. Soňky bäş ýylym bolsa Moskwada geçdi. Lomonosow adyndaky uniwersitetiň žurnalistika fakultetini gutardym. Indem-ä merkezi gazetleň birinde işläp ýörün. O welin, oba mekdebini gutaryp indem obada kolhozda işläp beren gyz-a. Sen Aşyrjan näçe okanam bolsaň, nirede işleýänem bolsaň, adam tanamakda mençe ýoksuň oglum. Men senden bir sanaçy gün köpräk iýendirin. Sen şu golaý-goltumda-ha şondan gowy gyz tapmarsyň. Ýok eje.
Şu meselede sen maňa zat diýme. Men özüme gelni özüm taparyn. Görýän welin, meň ähli yhlasym biderek boljak-da. Men Aýlar jany keseki däl, özümki hasap edip ýördüm. Biz olar bilen ata-baba goňşy ýaşadyk, oglum. Olar bilen iýenimiz-içenimiz aýry gitmezdi. Men olara Hudaý jan pozmasa, Aýlar jan biziňkidir diýýädim. Olaram siziň ýaly adam tapsak, armanymyz ýok, nesip bolsa şo gyz siziňki diýýädi. Ýeri, indem ol gyz ýetişip adam bolansoň, lebziňi ýuwdup oturyberseň nähili bolar? Olar biziň bararymyza garaşyp ýörler ahyryn. Ýeri, men indi olara baryp näme diýeýin? Oglum siziň gyzyňyzy halanok diýeýinmi? Beý diýäýsem nähili bolar? Olar bilen ata-baba gatnaşygymyz kesilip durubermezmi näme oglum? Sen Aşyrjan, şo zatlara-da üns ber ahyryn. Biziňem saňa ýamanlygymyz ýokdur. Edibilsek ýagşylyk etjek. Onsoňam näme diýsen aşyr. Eger sen Aýlary taşlap, başga birine öýlenseň, men-ä senden razy däl. Galanynam özüň bil, oglum. Bolýa eje.
Men şo gyzy özümem bir baryp göreýin. Onsoň aýdaryn. Ine, bu gürrüňim bolýar. Şeýt, oglum, şeýt. Gör, gürleş, tylla. Eger-eger çigit ýalygam garşylygym ýokdur, oglum.
Aşyr redaksiýadan ýörite ygtyýar alyp, oba, Aýlaryň işleýän kolhozyna bardy. Ol Aýlary gowaça meýdanynda tapdy. Günortanyň tüm yssysynda Aýlaryň ýüzi-gözi saralgydy. Saçlaryny kellesinde düýrläp ýaglyk bilen berk daňypdy. Aýaklaryny gum basyp çöp-çalama ýyrtdyryp, çyzym-çyzym bolup ganjaryşyp durdy. Ol ýagyrnymdan gün geçmesin diýip, Egnine güpbä meňzeş bir zat geýipdi. Mahlasy Aýlar gyza däl, oglana meňzeýärdi. Bu wagt onuň gyzlyk görmeginden nam-nyşan-da galmandy. Aşyryň oňa syny oturmady. Aýlar bolsa. Aşyr, he, Waýý, hakyt aşyrda. Meň ýaly şummaňlaý ýokdur. Oň maňa duş gelýän wagtyny diýsene. Bilýän, bilýän. Ol zat ýazjak bahanasyle hökman meni synlamaga gelendir. Waý, şu pormym, şu sypatym bilen maňa kimiň syn otursyn diýsene. Enewül daýzam ogluny öwerdi weli, öwmezçe-de däl eken. Ýeri oňa bir wagtky urşup-sögüşip ýören Aşyrym diýsem kim ynanar. Şo wagtlar Enewleje maňa Aýlar jan, saglyk bolsa sen biziňki borsuň. Seni biz gelin edineris diýse, men ol oýun edýändir öýdýädim. Ine indi hemme zat çyn boldy. Hut Aşyryň özi meni synlamaga geldi. Görsene. Aşyr nähili oňat ýigit bolup ýetişipdir. Tüýs ýuwan seçeg ýaly diýýän ýigitlerden-dä. Wah, ol meňle oňly gürleşmedem. Ýöne gurgunlykmy, saglykmy diýdi, degtdi. Ol oba gelip öýümize myhmanam bolmady.

Aýlar şondan soň ähli gününi aglap geçirdi. Üç-dört günüň içinde mazaly horlandy. Oň ýatsa-tursa Aşyr gözüniň öňünden aýrylmaýardy. Onuň göwnüne bolmasa bagt guşy onuň depesine gonup, ony öz eli bilen uçuryp goýberen ýalydy. Enegül bolsa öz oglunyň Aýlar ýaly oňat gyzdan ýüz öwrendigine gynanyp, näderini bilenokdy. Ýeri, Oň saňa niresi ýaramady? Äý, şol-a!
Gyza-da meňzänok. Men-ä saňa düşünmedim, oglum. Bar, alan galaň özüňki. Kim öýlenseň şoň öýlen. Ýöne bilip goýgun, oglum, men senden razy däldirin.
Şo günüň ertesi Enegül Aýlara bardy. Gözünden boýur-boýur ýaş döküp, oglunyň Aýlara öýlenmäge razy däldigini habar berdi. Aýlaryň ejesi bu habara biçak erbet boldy. Näme diýjegini bilmän aňk bolup oturdy. Bu habaryň Aýlaryň gulagyna baryp ýetenine nähili bolandygyny siz bir bilsediňiz. Ar etdi. Namys etdi. Kiçelip-egnip bir garş aşak düşdi. Gijesine aglap gözýaşyndan ýassygyny öl-myžžyk etdi. Şo günler baryp görseň Aýlaryň öýi misli ýas tutýan öýe meňzeýärdi. Enegül bolsa ogly bilen gürleşmesini goýdy. Oňly çaý-çöregem ýenokdy. Aşyr ejesiniň kyn güne düşendigini bilip durdy.
Meň bu bolup durşum nähili? Meň ejemiň göwnüne degdigim, kimiň göwnüne degdigim? Meň bu dünýäde ejemden başga kimim bar? Oňam ýeriň ýüzüne bar seredip oturan men ahyry. Ikimiz bir-birimiz bilen öýkeläp gepleşmän ýörsek, nähili bor? Men ejemiň göwnüne degip, bu dünýäde görjegim näme? Äý, gel, näme bolsa şo bolsun diýip, bagty synap göreýin. Men aýlar öýlenmäge razy bolaýyn.
Enegül begenjinen guş bolup uçajak bolýardy. Derrew ýuwundy, ardyndy, toý eşigini geýdi. Naşlaryna timar berdi. Edil ýaş gelin ýaly ýeňil gopdy. Aýlara tarap ýelk ýasady. Şo günüň özünde-de hoş habar bilen dolanyp geldi. Ine oglum, ejeňe ýumşyberseň, birkemsiz bitirertejik geläýer. Ine, indi guda-da bolundy. Indi Jallym oglum Hudaý bizlik bolsa, Aýlarjan indi biziňkidir. Onuň gitjek ýeri bolmaz. Indi men oglum uklanymda aýagymy uzadyp arkaýyn ýatyp bilerin. Ölmänkäm Aýlarjan ikiňiziň toýuňyzy görüp bilsem armanym ýokdur. Ýöne Aşyrjan bilip goý, toýumyzy gaty gowy geçirmelidiris. Öňümizem äkiçdir. Sähedimizi almaga howulgy bersek nädýä?
Oňal bolsa, howlukma eje. Iň ilki toýa gerek zatlaryň baryny alyp goýaly, äý, onnoň sähedini alaýsaňam borla. Onuňam hasaby, oglum. Men ertirden başlap, şo zatlaryň ugruna çykaýyn.
Enegül indi öňki Enegül däldi. Ony bir ýerde oturdyp bolanokdy. Oňa eýýäm toýuň ýelgini ýetipdi. Ol şeýdip toýa taýýarlyk görüp ýörşüne Aýgülüň nähili geçeninem aňşarman galdy. Daşarda bolsa eýýäm gar düşüpdi. Howa şeýle bir sowady bolup, hamana tomus günleri bolmadyk ýaly, gaýdyp ýyly günler gelmejek ýalydy. Emma herki zadyň öz möwritjigi bar diýleni dogry eken. Fewralyň geçeni ýaňydy welin eýýäm baýyrlaryň üsti gögöwüsdi. Haý diýmän bahar geldi. Şo günleriň birinde Enegül Aşyryň ýanyna geldi.
Aşyrjan, otyrmy, oglum? Hä-hä, eje, gel. Otur, Kezen eje, hawa. Oglum diýýän-ä, ýadam-a düşdi. Hawa, eje,
ýadam geldi.
Men-ä toý sähedi belläp gaýdandyryn, oglum. O nämäň sähedi, eje?
Bolşuň nähilli, oglum? Nämäň sähedi bor? Toýuň sähedi. Toýa görlüp ýören taýýarlyklary göreňokmy?
Görýän.
Görýän bolsaň, oglum, ýene ýigrimi günden toý ederis, enşalla. Be.
Eje, bi ýaman çalt däl? Wiý, o nämäň çalty? Guda bolan günümizden bäri üç aýdan hem köp wagt geçdi. Maňa galsa, oktýabr baýramçylygynda toý tutjakdym. Ýöne olar razy bolmadylar. Tikin-sökün işimiz kän, ýaza bir çykaly diýdiler.
Bolýa eje.
Enegül şu galan ýigrimi günem toý taýýarlyk görüp geçirdi. Indi aşyrylan howlusy haçan görseň köp adamlydy. Kimi howlularynyň kem-käs ýerlerini bejerip ýördi. Kimi jaýdyr haýatlary ak gar ýaly agardyp ýördi. Kimi toý üçin alnan goýunlaryň öňüne ot dökýärdi. Kimi eýýäm toýa uzak ýerden geljek adamlara hat ýazyp ýördi. Şeýdip, toý dabarasy barha joşup, barha golalaşyp gelýärdi. Toý golaýlaşdygyça Aşyry howsala basýardy. Ol indi uzak gijelerini uklaman geçirýärdi. Bu gün hem şeýle boldy. Ol bütin gijesini öýlenjek gyzy hakynda pikir edip geçirdi. Daň agaryp-agarmanka tamyň äpişgelerini açdy.

Indi howa-da ýagtylyp başlasa gerek. Seret, eýýäm bilbil saýrap başlady. Tanyş sesim. Men bu bilbiliň sesini her günem eşidýän. Käte-käteler gijesine-de saýraýar. Şoň ýaly hezil çaglarda, baglarda şeýdip bilbil saýranda, Iň owadan gyzlar göz öňüme gelýär. Nazar agaň gyzy Şeker ýadyma düşýär. Gözleri gülüp dur. Haçan görsek ýylgyrýar. Dili süýji. Oň üstesine sowady, medeniýetliligi nämä degmeýär. Eýýäm mugallym bolup işläp ýör. Men oňa ýekeje gezegem söz gatyp görmedim. Megerem ol maňa ýok diýmezdi. Men näme üçin şoňa öýlenmedimkäm? Ýeri men uzaga gidip näme edeýin? Jan ýaly goňşymyň yzyna taý geljek gyz bam diýsene. Ogulbikäň dilewarlygy, gyýma gara gaşlary baýdak ýaly boýam ýüz gyza degýär. Oň käse ýaly balkyldap duran gara gözlerini gören adam onsoň ony unudyp bilermi diýsene. Asla, maňa duş gelen gyzlaryň içinde Aýlara meňzeýän gyz ýok. Olaň bary oňat, geýnüwli, owadan gyzlar. Aýlar bolsa Obada önüp-ösen medeniýetden yza galan gyz. Owadanlyk diýen zatdan bolsa nam-nyşanam ýok. Ýer, meň bagtyma gel-gel şo çykmalymy diýsene. Äý görýän weli, biçak ýalňyşdym öýdýän. Ejemiň göwnüne degmejek bolup, häý, öz bagtymy özüm ýatyrdym öýdýän.
Aşyr bu toýa näçe nägile bolsa-da öz nägileligini ejesine duýdurmajak bolýardy. ejesini görende özüne zor salyp ýalandan ýylgyran bolýardy. Şo wagt äpişgäniň öňünde duran bir gyza göz düşdi. Ol daň ümüş-tamyşlygynda bu gyzyň kimligini tanabilmedi. O gyz şeýle bir owadandy weli aşyr agzyny açyp galdy. O gyz adama däl, perä meňzeýärdi. Aşyr ony gözüme görünýändir diýip pikir etdi.
Aşyr, senmi? Hä, näme? Salam. Salam. Sen kim? Sen meni tanamarsyň.
O näme üçin? Sen meni tanýan ekeniň-ä.
Men saňa düzemok.
Düzemok. O näme üçin? Äý, görýän weli, sen soňky günler uzak gijäňi uklaman geçirýärsiň. Ol-a dogrudyr. Ýöne weli sen ony nirden bilip ýörsüň?
Maňa bar zat aýan Aşyr. Ýöne arkaýyn bol. Bar zat oňat bolar.
Aý, ýok owadan gyz. Indi giç. Hiçden giç ýagşy diýipdirler. Belkem saňa has owadan, has oňat gyz duş geler. Hüh.
Meň toýuma bary-ýogy ýedije gün galdy. Indi maňa owadan, öz ýüregimden turup duran gyzyň duş gelmegi mümkin däl. Adamyňky geljek bolsa birden geläýendir. Belkem seňkem şeýle bolar. O diňe ertekilerde şeýle gözel gyz. Men welin saňa hakykaty tüýs ýüregimi aýdyp berip durun. Durmuşam käte-käteler ertekä meňzeýä. Näme, men heniz daň agyrmaka seň äpişgäň öňüne gelip durmagymam ertekä meňzänokmy? Ýok.
Seň bu bolup durşuň ertekä meňzänok. Düýşe meňzeýär. Men düýşümde-de seň ýaly owadan gyza duş gelmändim. Sen ýöne adam bolmaly-a däl. Sen ýa hatjyn bolmaly, ýa-da arwah bolmaly. Sen asyl bi meň gözüme görünýän bolaýma. Men özümiň arwaha meňzeýändigimi birinji gezek eşidýän. Seret ahyry. Heý, meň arwaha meňzeýän ýerim barmy? Hum, men kiçijikkäm, eýeler adamyň gözüne köplenç owadan gyz bolup görünermiş diýýärdiler. Sen hökman eýe ýa-da jyn bolmaly.
Eýeler, arwahlar, asla erbet pälli gara ýürek adamlar gije gezýändirler. Emma ol ak ýürekli ýagşyzadalar, adamlara bagt paýlaýjylar daňdan gezýändirler. Diýmek, sen ýagşyzada-da?
Edil özi. Men saňa dözmän geldim. Sen biçak ejir çekýäň. Sen şeýdip hem özüň, hem ejeňi horlaýaň.
Bilýän, gözel gyz. Bilýän. Öz söýmeýän gyzyňa öýlenmekden erbet zat ýok ekeni.
Sen ony düýbünden söýeňokmy? Söýemok. Onda näme üçin oňa öýlenmäge razylyk berdiň? Eý, ejemiň ýüzünden geçip bilmedim.
Seň öýlenmekçi bolýan gyzyň kim bolmaly?
Kolhozçy. Otag otýar, pagta ýygýar. Sowady nähili?
Oba mekdebini gutaran. Sen niräni gutardyň? Moskwada uniwersiteti gutardym. Žurnalistika fakultetini.
Men seň ýazan oçerk makalalaňy okap görüpdim. Hü?
Aşyr ör-gökden geldi. Bu gyz oň zatlaryny okap görendir öýdüp, hyýalyna, oýuna-da getirenokdy. Onsoň o gyzy tanajak bolup içgin-içgin syn etdi. Onuň golaýjygyna bardy. Ýok. Aşyr ony tanap bilmedi. O gyz adamam bolsa adam balasyna meňzänokdy. Hüýr-periler diýýänem bu gyzyň ýanynda ýasama zatlardy. Gara saçlary gijäniň tümi ýaly bolup, öňlerine dökülişip durdy. Altyn gupbasynyň gotazy şa gyzlaryny ýadyňa salýardy. Altyn şaýylary çalaja hereketine zyňňyrdap enaýy ses edýärdi. Ýüzi aý ýaly ýalkym salýardy. Keteni köýneginiň öňi altyn apbasylydy, megerem, köýneginiň üstüne geýen dony ýaşyl begresdi. Gepiň tümmek ýeri hakyky türkmen gyzydy.
Okap görüpdim diýdiňizmi? Hawa.
Köp gezek okadym. Ýöne maňa ýaramady. Heh. O näme üçin?
Sen zähmede kembaha garýaň. O nähili? Sen zähmet çekýän adamlary Iş gural hökmünde suratlandyrýar. Hawa.
Dünýäde iň oňat gözellik, iň oňat adamkärçilik zähmet çekýän adamlarda bolýar. Sebäbi näme diýeňde, gözelligiň özünem zähmet adamlary döredýärler. Onsoň olar gözelligiň gadyryny hemmelerden beter bilýärler. A sen ýazan oçerkdir makalalaňda zähmeti gözellikden aýry goýýaň. Dünýäde zähmetkeş adamdan gözel, zähmetkeş adamdan adalatly, zähmetkeş adamdan beýik zat barmy? Adamyň özünem zähmet döredipdir. Onsoň oçerkdir makalalaryňda beýan edýän adamlaryň iň esas tarapy açylman galyberýär. Sen öz öýlenjek bolýan gyzyňa-da şeýle garaýan bolaýma? Bäh,
Sen hemme zady bilip dursaň, sen meň bilmeýän zatlarymy bilýäň. Sen kim?
Sen meni tanasyň gelýämi? Elbetde.
Men ömrümde seň ýaly owadan, seň ýaly akylly gyz görmändim. Dogrusy, men seni görüp halys aljyradym. Men asyl bu gije uklamanym gowy bolupdyr. Ýogsam men seni görüp bilmezdim.
Meň yhlasym seni ukladan däldir. A gyz, sen dogryňdan gel. Sen kim?
Bolup bilsem-ä, Seň bagtyň bolmaly.
Gije-gündiz, bütin ömrüme ýürekde arzuw besläp berenim seň ýaly bagtdy. Emma.
Emmasy näme? Men öz söýmeýän gyzyma öýlenmeli boldum.
Men bolsam, seni şu wagta çenli öz bagtym diýip hasap edýädim. Beýle bolsa näme? Aljak gelniň aýagy düşümli bolsun. Bolýar onda. Hoş. Dur.
Dur.
Durdum. Näme?
Sen indi şeýdip, maňa hiç zat diýmän gidiberjekmi?
Men saňa näme diýeýin? Meň indi sensiz kararym ýetmez. Men seni gören nesime akyl-huşdan aýryldym. Men diňe seni söýýän, seni! Sen bolmasaň, men hiç kime-de öýlenmen. Aý oglan, sen gaty howlugýan bolaýma? Bir göreniňi öwme-de, syndarma-da diýipdirler. Sen meni söýüp soňundanam häzirkiň ýaly ökünip, ah urup ýörmü? Ýok ýok.
Men hiç haçanam seni söýüp ah urman. Men seň ugrunda ölsemem armanym ýok. Seň bilen o gyzyň arasy ýer bilen gök ýaly ahyryn.
Onda men näme etmeli? Meň ýatan bagtymy oýaryp gitmeli.
Nädip oýaraýyn? Diňe söýüp.
Seň özüň ýaňy öz diliň bilen men seň bagtyň diýip aýtdyň ahyry. O diýenim dogry. Eýle bolsa, sen meni ýeke taşlap gitme. Eýsem näme etmeli? Ikimiz duşuşmaly.
Ýene-de ýedi günden öýlenýän bolsaň, men näme üçin seň bile duşuşaýyn? Ýok, ýok.
Men oňa öýlenmen. Näme üçin dymdyň? Näme üçin uldan demiňi alýaň?
Meň ol gyza nebsim agyrýar. Seň oňa nebsiň agyrmasyn. Men ony söýemok. O näme üçin?
Ol seň ýaly owadan däl. Heý, owadan gyz, sen meň üstümden gülme. Sen ozalam ýaraly ýüregime duz sepýärsiň.
Bary özüňden. Eger söýmeýän bolsaň, onda oňa näme üçin öýlenmäge razy bolduň?
Ejemiň öňüni ýykmajak boldum diýip aýtdym ahyry. O diňe şoňa öýlenmegimi isledi. Onsoň men näme edeýin? Meň bu dünýäde ejemden başga kimim bar? Oň öňüne degdigim, kimiň öňüne degdigim? Indi welin, ejäň öňünde degmelem bolsa men bar. Müň ejeden geçerin. Ýöne welin, o gyza öýlenmen. O näme üçin? Sebäbi seni gördüm. Men köp şäherler gezdim. Köp-köp gözel-gözel gyzlara duş geldim. Göwnüme olaň hemmesi gowy. Hemmesem söýgä mynasyp ýaly. Emma beýle däl eken. Men şu wagta çenli hakyky söýgiň nämedigini bilmeýän ekenim. Men muň şeýledigini diňe seni görenimden soň bilip galdym. Tüýs ýaşlyk diýen zady, tüýs owadanlygy, süýtdenem ak päkligi, terrigi sende gördüm. Sen maňa dogduk obamy, ata-babalammy, gülälekli meýdany, bahar güllerini ýatlatdyň. Bir wagtlar men heniz many bilmez çagajykkam, ilkinji açylan dym-gyzyl bägül görüp, agzym açyk galypdym. O gül meň üçin täzelikdi, ulatyşdy. Şo gülüň ysy, şo gülüň owadanlygy hiç haçan göz öňümden gidenok. Men seni görüp şol ilkinji gören, ilkinji ysgan gülüm ýadyma düşdi. Ondan soň özüň pikir edip gör. Heý, sen bu dünýäde diri gezip ýörkäň, men başga birine göwün berip bilerinmi? Sen häzir maňa geň galyp üstümden gülýän bolmagyňam mümkin. Dogrudan hem men geň, dällik ýagdaýyna düşdüm. Näçe gündür gijelerini ýöne ýere ejir çekmän ekenim. Maňa näme-de bolsa möhüm bir zat ýetmezçilik edýärdi. Men onsuz heläkdim. Onsuz men hiç zadyň alyndan däldim. Onsuz maňa bu ýagty jahanyň bir pisselik gymmaty ýokdy. Ýöne welin iň geň, iň täsin galaýmaly tarapy, maňa ýetmezçilik edýän zadyň nämedigini özümem bilemokdym. Ine, ine, indi bildim. Näme ekeni? Sen ekeni.
Sen, Indi men ähli çeken ejrimden azat. Men indi iň bagtly adam. Seni görüp durun. Seň sesiňi eşidip durun. Şundan başga maňa hiç zat gerek däl. Ýöne welin, eý gözel gyz, senden bir haýyşym bar. O nähili haýyş? Ygtyýar berseň, daş çykjak. Men seň has golaýjagyňa baryp gürleşesim gelýär. Men seň Dem alşyňy. Ýüregiň urşuny eşidesim gelýär. Ýok, ýok, ol bolmaz. Hoş, men gitdim. Dur, dur.
Ýene-de azajyk aýak çek. Ýok, ýok.
Meň gündiz görünmäge hakym ýok. Jahan ýagtyrmaka adamlaň gözünden gaýyp bolmaly. Sen meni taşlap şeýdip ýeke goýup ötäýjekmi? Heý, men seni ýene-de ýekeje sapar görüp bilerinmi? Hana, daň düýbi agyryp başlady. Men saklama. Men indi diňe gün ýaşyp, garaňky gatlyşanda görüp bilersiň.
Men saňa garaşaryn. Sen maňa bir ýerde garaşma. Nirde garaşmaly bolsa men taýyn. Şäheriň gaýry çetindäki ýeke toragyň öýüni bilýämiň? Wah, o meň öýüni bezen ýerim ahyry. Häli agşam düşüp dünýä garaňkyranda şo ýere bar. Bolýa. Ýogsa-da berk ýadyňda sakla. Şu gün meň doglan günümdir.
Doglan günüm diýdiňmi?
Aşyr jogap alyp bilmedi. Bir seretse gyz eýýäm gözden gaýyp bolupdy. Aşyr ep-esli wagtlap ýaňky görüp, gürleşen gyzynyň täsirinden saplanyp bilmedi. O bu bolup geçen waka aňk bolup, gözüni tegeläp otyrdy. Eý, howa!
Bu nähili boldy? Ýaňky gören zadym düýşümmikä ýa-da huşummyka? O gyz bir gelip gidende meni akyl-huşdan aýyrdy ötäýtdi. Tüýs Magtymgulyň, Perimi sen, peýkermi sen, näme sen diýeni boldy. Wah! Şo gyz mydama gelip, äpişgäň öňünde durup ýaňky ýaly meň bilen gürleşip dursa bolmaýamy? Ol gaty dogry aýdýar. O diňe meň bagtyma şu dünýä inen gyz bolmaly. Oň meň däl, başga biriniň ýanynda şeýdip gürleşip duranyny görsem, gös-göni içim ýanyp ölerin. Men indi ölsem ölerin, ýogsam ondan el üzmen. Wiý, Ýogsa-da ol şu gün meň eneden doglan günüm diýip aýtdy ahyry. Häli agşam düşer, men oň bilen duşaryn. Men oň ýanyna eli boş baryp bilmen ahyry. Men ony doglan güni bilen hökman gutlamaly borun. Beh, men oňa näme sylag etsemkäm?
Aşyr o gyza näme sowgat etjegini bilmän kän pikir etdi. Öz hyýalynda gymmat-gymmat zatlary göz öňüne getirdi. Altyn ýüzük, iň oňat altyndan gulakhalka, altyn sagat, ýüň ýalyk, garaz, oň hyýal etmedik zady galmady. Birdenem, onuň bir wagt çagajykka ilkinji gören gyrmyzy bägüli ýadyna düşdi. Weý,
ýogsa-da, Gülden owadan zat barmy diýsene. Men oň ýanyna hökman elim gülli barmaly. Ýöne bu wagt ir bahar çaglarynda gül nirden alaýyn?
Aşyr çagajyka gaýrak jümjümedir çigildem gül gözlemäge kän gidipdi. Onsoň ol häziriň özünde gaýrak gül gözlemäge gideýin diýen netijä geldi. Geýinmedem, iýip-içmedem-de, şo durşuna öýden çykyp, gaýrak guma tarap tutdurdy. Ol ylgawuna diýen ýaly şäherden çykdy. Ýene bir salymdan obadanam saýlanyp, gumuň bir çetinden girdi. Eýýäm gün guşluk bolupdy. Ýer ýaşyl, asman göm-gökdi. Aşyr weli şo gidip barýardy. Şeýdip ol köp gezdi. Emma ýekeje güle-de duş gelmedi. Indi oba-da, şäher-de görnenokdy. Diňe Köpet dagy, daşdaşlygyňça öňküsinden has golaýa gelen ýaly, has beýik görünýärdi. Aşyr gül gözläp kän gezdi. Gün günorta bolup, wagt eýýäm öýlä sanypdy. Birdenem asmany gara bulut gaplap, Töwerek garaldy. Ýyldyrym çakyp gök gürledi. Şeýle bir güýçli ýagyş ýagdy weli Aşyr nirä gaçyp gutularyny bilmedi. Şonda-da ol gül gözlemesini goýmaýardy.

Aşyr gyz bilen wadalaşan toraňňysynyň ýanyna gelende, gün ýaşyp, garaňky birkemsiz düşüpdi. Aşyryň öňünde hälki irden boýdan-başa ýaşyl geýnen perisi durdy. Indi bolsa onuň öňünde boýdan-başa gyrmyzy geýnen peri durdy. Ýukajyk dym-gyzyl ýüpek köýnegi bahar agşamynyň sähelçe şemalyna-da deňiz ýaly Tolkunyp-tolkunyp gidýärdi. Jadyly gara gözleri agşamyň garaňkysynda ýaldyraşyp görünýärdi. Aşyr birbada dünýäni unutdy.
Geldiňmi?
Hawa, geldim. Eý-wi, oglan! Üst-başyň nähili? Nähili kyn gyssaga düşdüň? Aýagyň ýalaňaç, üst-başyň palçyk durşuna. Öl myžžykla! Aý,
gaýradan gelşim. O nireň gaýrasy? Men saňa gül gözledim. Maňa?
Hawa. O nämäň güli? Wiý, bu gün seň doglan günüň ahyry. Tapdyňmy?
Tapdym. Hany?
Ine.
Çigildem güli meň dünýäde iň gowy görýän gülüm. Eýýäm çigildem gül çykaýypmy?
Hawa. Wiý, intek ir dälmi näme?
Men şu çigildem gülüni gözläp, çölüň içini ele gelän ýaly eledim. Häli ýagşy ýaga ýaka sen çöldemidiň? Çöldedim.
Men ömrümde şeýle güýçli ýagan ýagşy görmändim. Ýöne ol meňňem gül tapman yzyma gaýtmajagym çyndy. Şeýdip gül gözläp ýörşüme, kelläm gyzyp Garnyýarykdan çykaýypdyryn. Garnyýarykdan?
Hawa.
Beýte.
Gaty uzaga giden ekeniň-ow. Hawa.
Dag görünmän üçin gaýramalerymem tanamok. Ýagşam aldyrany bar ýa, şoo ýagyp durandyr. Uzyn günläp gül gözläp ýekeje gülüm tapyp bilmändigime bolsa edil içim ýanyp nätjegimi bilmän aljyrap durdum. Birden şo ullakan jaryň düýbünde gyzaryp duran ýekeje güle gözüm düşäýdi. Nähili bolup şo jaryň içini özüm oklanymam bilemok. Bir aşaklygyna togalanyp gaýdanym bilýär. Ýagyş ýagypdygymy, üstim palçykmy, öl-myjykmy, o zatlar ýadyma-da düşenokdy. Bar oýum, bar pikirim şo güldedi. Göwnüme bolmasa başga biri menden öňürdip, ony ýolup alyp gaçaýjak ýalydy. Ýogsam şo ynjy-tynjsyz çöllükde, şo güýçli ýagşyň astynda kim gelip ony alyp gaçsyn diýsene. Görsem, gül lagam däl eken. Şeýle gyzyl, şeýle owadan çigildem gülüni dogrusy, ozal görmändim. O gül ýerden çykany däl-de, Asmandan gaçana meňzeýärdi. Şo wagt, eý gözel gyz, sen ýadyma düşäýdiň. Men ony şo durşugyna üýtgetmän, tirligine saňa getirip beresim gelýärdi. Onsoň bir elim gülli jardan çykjak bolup kän horlandym. Jaryň içi bilen ýöräp, yrasyň pesräk ýerini gözledim. Ahyram bir oňaýlyrak ýer tapyp jardan çykdym. Jardan çykanymam şody. Eýýäm ýagyş diňip, gün çykyp durdy. Dünýäler lälezar bolup göründi. Ýene-de sen ýadyma düşdüň. Bir seresem gün eýýäm ýaşşak ýaşşagyň üstündedi. Men seň bilen wadalaşan wagtymdan gijä galaryn öýtdüm. Şo ýerden aýagallygyma bärik seň ýanyňa ylgap gaýtdym. Hernä çöregim bitin eken. Ýetişdim. Ine ýene-de duşdum. Nämä gülýäň?
Sen häzir kijijik neresse çaga meňzeýärsiň. Meň saňa nebsim agyrýar. Bir gül üçin şeýle azaplar çekişiňe haýran galýan. Men ony seň üçin gözledim. Bilýän, oglan, bilýän. Menem öz ýanymdan seň şu allajy ýagşyň astynda çölüň içinde buýuk galmanyň şükür edýän. Iş bitiripsiň.

Şonda Aşyryň ýüzüne gyzyň gyzgyn dem urdy. Tars-tars edip, batly-batly urýan ýürek urgusyny eşitdi. Ýöne ol bu ýürek urgusynyň öz ýürek urgusydygynam ýa-da gyzyň ýürek urgusydygynam saýgaryp bilmedi. Bu wagt iki ýürek des-deň urýardy. Gyz ýigide şeýle golaý durşuna uly mähir, uly hyjuw bilen seretdi. Ökjesini galdyrdy. Boýnuny çalaja uzadyp, ýigidiň ýaňagyndan ogşady. Gyzyň bu garaşylmadyk hereketi Aşyry ör-gökden getirdi. Şeýle datly, şeýle gyzgyn posany Aşyr ömründe ilkinji gezek görýärdi. Onuň ähli gan-damary köze guýlan gurşun ýaly eräp akmaga başlady. Edil ysma tutýan ýaly saňňyl-saňňyl edýärdi. Ol kellesini gyzyň döşünde goýup azajyk ymyzganasy geldi. Ony bagryna basasy geldi.
Men nätsemkäm, seň yşkyň meni ýakyp köýdürdi.
Ýanmak, köýmek aşyklara adatmyş.
A gyz, Iň bolmanda eliňden tutmaga ber, ygtyýar ber.
Ýok, bolmaz. Näme üçin? Söýgüsiz, nikasyz el berilýän nätdir? Heý, birini mundan beterem söýmewomy? Meni ýenjip dursalaram başga biri bilen nikalaşyp bilmen. Diňe seň bilen nikalaşaryn. Diňe seň bilen, seň bilen. Ýalan, Ýok, ýok.
Ýok. Sen maňa ynan.
Sen meni tanaňok ahyry. Men seni bir görümde tanadym. Men ineden dogup seň ýaly owadan, seň ýaly oňat gyzy görmändim. Sen meni diňe garaňkyda görýäň ahyry. Garaňkyda görsem hem men seni gündizlikdäki ýaly saýgaryp durun. Maňa diňe sen gerek. Sen ol gyzyň nämesini halaňok? Äý,
oň bary bilen eteni kolhoz işi. Haçan görseň depesinden gum sogup gara ýer dörjäp ýör. Onda ol zähmetsöýer gyz ekeni. Zähmetsöýer bolanda näme? Ol hiç wagtam seň ýaly owadan bolup bilmez. Maňa sen gerek. Seň ýaly owadan, seň ýaly sowatly gyz gerek. Sen şu meselede ýalňyşýaň ýigit. Kim zähmeti söýýän bolsa, ol adam hökman owadandyr.
Gyz esli salym ýüzüni aşak salyp, pikirlenip durdy. Birdenem başyny galdyrdy.
Indiki matlabyň näme? Aşyr gyzyň aýagyna ýykyldy. Gel, gel şol toý ikimiziňki bolsun. Men ölençäm seň hyzmatyňda bolaýyn. Ölençäm saňa baş egip gezeýin. Gyz jogap bermän bu gezegem ep-esli wagt dymyp durdy. Aşyr henizem gyzyň öňünde baş egip çökezişip otyrdy. Ol şo çökezişip oturşyna sesini sanradyp gürledi.
Sen meni ýakma! Gül ömrüme haýpyň gelsin! Sen maňa razylyk ber! Toý ikimiziňki bolsun! Men indi saňa ynandym. Dogrudanam sen ol gyzy halamaýan ekeniň. Halamok, halamok.
Ýene bir gezek halamok. Men diňe seni halaýan. Diňe seni.
Meň saňa nebsim agyrýar. Beýdip oturma-da tur ýeriňden. Heý, erkek kişem gyzyň öňünde çöke düşüp aglarmy?
Rehmet. Rehmet, ýalbarýan. Ýalbarýan.
Rehmet, ýalbarýan. Ýalbarýan. Heý, seň şu aýdyp oturan sözleň erkek kişiň aýtjak sözlerine meňzeýämi?
Indi mende hiç hili mertlik, hiç hili güýç galmady. Indi kömrüm seň bilen, eý gözel gyz. Öl diýseň ölerin, gal diýseň galaryn. Sen maňa rehim et. Rehim et.
Seret-le bu oglana. Ýeri men saňa nähili rehim etmelimişim? Maňa seň yrazyçylygyň gerek.
Sen bir zada düşün. Men başga biriniň bagtyny elinden alyp bagtly bolup bilmerin. Sen gijä gal. Ýok. Ýok, giç bolmaz. Sen razy bolsaň men baryny düzederin. O toý ikimiziň toýumyz bolar. Eger oň ýaly bolsa, ertiriň özüne o gyza öýlenmejegiňi habar etmeli borsuň. Diňe şondan soň men saňa durmuşa çykmaga razy bolup bilerin.
Aşyr begenjinden çyny bilen aglady. Gyzyň aýak tozlaryny öpdi. Ýerinden turup, gyzy bagryna basmakçy boldy. Gyz onuň döşünden itip goýberdi.
Sen iň ilki meň diýenimi etmeli borsuň. Oň gümany bolmaz. Seň bu buýrugyň bitdi hasap edäý. Sag-aman ertire çyksam, başga hiç kim ynanman, hut özüm şo gyza aýdyp gaýdaryn. Toý oňky däl, ikimiziňki bolar. Ikimiziňki bolar.
Ertire çenli hoş.

Gyz eýýäm gözden gaýyp bolupdy. Aşyr begenjinden guş bolup öýlerine geldi. Meýik gaýyrag harasanyň dyrnasy, çözülmesin-ow gara saçyň byrmasy. Kän aglama gyz gider-eý gözüň sürmesi. Aklyma leý, alagözleý bir pewerin. Aşyr jan, ne beýle bu gün keýpiň kök? Nähili ediliň üstünden bardyň oglum? Hany bize-de aýt, bizem bile şatlanaly. Äý, eje jan, näçe şatlansaň men bar, eje. Bu gün meň depäme bagt guşy gondy. Ana, ana, o nämäň bagt guşy? Eje jan, Aý diýseň agzy bar, gün diýseň gözi. Görmäge göz gerek, eje. Tarypyny aýtmaga söz ýetenok. Kimdir ol?
Peri eje. Peri?
O nämäň perisi? Hany, düşnükliräk aýtsana, oglum. Hany, eje jan, düşnükliräk aýtsam, otur-da, gulak as. Hany, ýer bakaly. Dogrymy aýtsam, eje, ine, telim gündür ogluň uzak gijelerini çirim etmän, pikir edip geçirýär. Waý-eý, o nä döw çaldy? O nämäň pikiri? Maňa söýmeýän gyzymy alyp berýäňiz, eje.
Waý-eý, goýup oturaweri. Özüň razylyk berdiň ahyry.
Ýalňyşypdyryn. Biçak ýalňyşypdyryn, eje. Meniň öýlenjek gal, eje. Goýaweri, goýaweri. Bu nähili gürrüň boldy? Ebeledi zat bomy? Bolar eje.
Bolar.
Eger şeýdäýseň, sen ejeňi diriligine göre sallygyň bolar. Waý, bagtym ýatdy. Işim gaýtdy. Hemme zat tap-taýynka. Waý, il-gün aýdylandan soň, ýok, ýok. Men muňa çydaman. Men şu öýden diri daş çykyp bilmerin.
Dursan eje, Sakowyň soňuna seret diýipdirler. Men saňa toý etme diýemok ahyry. Sen oňa öýlenmejek bolsaň. Dogry, men oňa öýlenjek däl. Men başga gyza öýlenjek. Oý, o nämäň başgasy? Sen dälirän nag dälsiň-dä? Hut özi eje.
Dälredim. Neneň däldir emejek eje. Wah, sen ony ýekeje sapar gören bolsadyň, sen meň hemme aýdanyma myrazy borduň eje. Ol maňa şu gün irden, heniz daňym oňlatmanka göründi. Toba, toba.
Näme ol görnen zat? Peri.
Çynym bilen eje. Peri. Bir seretsem, ol äpişgämizden seredip duran eken. O meň adymy tutup, salam berdi. Men ony görüp aljyradym. Oň husny şemaly meni beýhuş etdi. Haý-eý!
Oň aý ýaly ýüzüniň ýalkymy içerimize düşüp, ýagty salyp durdy. Sen kim diýsem, ol men seň bagtyň diýdi. Ol hem owadan, hem akylly, hem sowatly gyz. Ol gitjek bolanda gitme diýip ýalbardym. Ol maňa gulak asyp saklandy. Men taşlama diýdim. Men sensiz ýaşap biljek däl diýdim. Oň maňa rehmi gelendir-dä. Oň ýaly bolsa, häli agşam gaýraky ýeke toraň müň ýanyna bar diýdi. Bardym, eje jan. Bardym.
Ýerden göremde, boýdan-başa ýaşyl geýnipdi. Altyn gupba başyndady. Otagasyny Daň şemal oýnaýardy. Agşam gelende göli baharda açylan gyrmyzy güle meňzeýärdi. Göwnüme bolmasa ol meň ýanyma ýöräp däl, uçup geldeje. Uçup, oň jemalyny görüp, ýene huşumy ýitirdim. Ýüzi aý, saçlary gijäň tümi ýalydy. Şeýle bir mylaýym deje, şeýle bir mähribandy. Ejejan durup bilmedim. Aýagyna ýykyldym, Eje! Sen maňa gel diýip ýalbardym. Ahyryny öňümde şert goýdy eje. Şert?
O nämäň şerti oglum? O menden aýlardan ýüz döndermegimi teklip etdi.
Waý-eý! Senem razy bolduňmy? Ol maňa aýlardan ýüz döndermegimi teklip etdi. Men bolsam, Ol öldüse şo wagt ölmäge taýyndym eje. Waý!
Boldy, boldy. Bolluk, bolluk. Näme eje?
Näme? Saňa hakyky yşgyň eser ýetipdir. Indi saňa çäre bolmaz Aşyr jan. Yşgyň odundan şol ilerki köpet dag ýanyp kül boldy diýserim ynanaryn. Eý, Taňrym! Meň ýalňyz ogluma rehim et. Ony yşk belasyndan aman sakla. Oňa rehim et. Oglum, indi nähilli bolar?
Sen menden näme soraýaň, eje?
Wah, oglum, indi nähilli bolar diýýän. Aýlar jan näme işlär?
Ol hem öz söýýänine barar. Men bilip durun, eje. Aýlar azajyk sabyr etse, Oň öz bagty öz aýagy bilen gelip, gapylaryny kakar eje.
Oh, balam, her niçigem bolsa men-ä bu masgaraçylyga çydap bilmerin. Men öz lebzimi ýuwdup, öz elim bilen tutan toýy pozup bilmerin, balam. Ýok, ýok. Men ony başarman.
Men seň ýalňyz ogluň ahyryn. Bolsaň boluber ýalňyz oglum. Başarmajak zadymy edip bilmerin. Sen meň ýalňyz oglumam bolsaň, seň göwnüňe garap dyndan çyksamam, ilden çykyp bilmerin. Ilim-gunum bolmasa, ynha sen meň eziz oglum, göni ýüzüňe aýdýaryn. Senem gerek däl. Eje!
Eje! Hany beýdip özüň horlap durmasana, eje! Sen arkaýyn bol. Baryny özüm oňararyn. Sag-aman ertire çyksam bolýa. Aýlaryna-da, ene-atasyna-da özüm aýdaryn. Her ýüzüne ýazsalaram indi men Aýlara öýlenip biljek däl ahyry eje, düşün. Aşyr jan,
seň derdiň indi başyňdan agydyp bolar eçemeli. Sen indi öz diýeniňi öwerdersiň. Ýöne men näme işlärkäm? Toýly meselämiz nähilli bolarka? Toýly meselämiz gül ýaly bor eje. Toýy öňki çaklaýşymyzdanam has ulurak tutarys. Aýdym-sazy ozal bir güne planlaşdyrypdyk. Indi iki güne, üç güne planlaşdyrarys. Sen gaýtam hezil et ahyryn eje. Öňk gara garga ýaly gyzyň deregine dünýäde iň owadan, iň akylly, iň sowatly, peri ýaly gyz alarys ejejan. Aşyr näçe şat bolsa-da oglunyň bu bolşy ejesiniň göwnünden turmady. Göwnüne bolmasa bu gürrüňiň bir syry, bir garaňkylygy bar ýalydy.
Aý men Aşyr jan, şony näçöwseňem aýlardan artyk ýeri bardyr öýdemok oglum. Onsoňam birine lebz edip, lebziňi ýuwutmagyň özi baryp ýatan masgaraçylyk ahyryn. Şindem bolsa bu päliňden el çek, oglum! Eje!
Eje jan, sen bir beý diýmesene! Sen bir meň bagtymyň öňünde böwet bolma ahyry, eje!

Hälki duşuşan gyzy Aşyryň göz öňünden birjigem aýrylmaýardy. Onuň sesi, gülüşi henizem gulagyna ýaňlanyp durdy. Gözüni ýumdugy şo gyzy görýärdi. Bu gije ol özüni şo owadan, mähirli gyzyň gujagynda duýdy. Ol owadan gyz bilen geljekki şatlykda geçirjek günlerini göz öňüne getirdi. Ejesi bolsa oglunyň bolşundan, biabraýçylykdan howatyr edip, uzak gijesini pikir derýasyna gark bolup geçirdi. Ertesi ir bilen Aşyr Aýlarlara tarap gitmekçi boldy. Sen onda gitmekçi-dä, oglum, şeýlemi? Dagy näme, eje. Meň öýlenjek gyzymyň şerti şeýle. Olara barmaly, Aýlara öýlenip bilmejegimi aýdyp gaýtmaly. Aýlar bilen toýuň bolmajagyny, ondan ymykly el üzendigimi şu günüň özünde öz öýlenjek gyzyma habar bermeli. Hoş gal, eje. Gitdim. Dur!
Dur, oglum, dur! Henizem bir pille beýtme, dolan yzyňa, oglum. Meni el içinde ryswa etme. Eger beýtjek bolsaň, gel onda, gel, oglum, menem öldürip git! Eje jan, eje! Sen oň ýaly gürrüň etmede, ejejan. Gaýtam maňa ak pata ber ahyry. Sagaman düýnki duşan perizadyma gowuşmagymy dile, ejejan. Bi meselede ogluňa sen kömek etmeseň, kim kömek etsin, eje? Aşyrjan, beýle eýdeme, oglum. Aklyňy aýlan. Dur! Eje. Dur, dur, dolan eýdeme, oglum! Yşk oglum Mejnun edipdir. Ony indi saklap bolmaz.
Atylanok, daşdan gaýdýarmy näme? Aşyr şa gidişine göni aýlarlaryň gapysynda aýak çekdi. Kürsäp içerik girdi. Içerik giren nesine-de bosagada doňup galdy. Aýlaryň deregine onuň düýnki duşuşan gyzy öýüň orta arasynda içerik nur berip, ör boýuna galyp durdy. Aşyr bir zatlar diýmekçi boldy. Emma diýip bilmedi. Onuň dili tutuldy. Aşyr!
Gel-gel, ýokaryk geç. Men.
Men. Aýlary gözleýämiň? Hä. Hawa.
Hawa.
Aýlara men. Näme habaryň bolsa aýdyber. Aýlar.
Aýlar jan. Aýlar. Tur.
Tur ýeriňden. Tur çaltrak, aýyp bolar. Bagyşla.
Meni bagyşla, Aýlar jan. Bagyşla. Men seni tanamandyryn. Geçen tomus pagta ýylyp ýörkäň, sen şeýle howdan, üýtgeşik gyzdyň öýdüp pikir etmändirin. Bagyşla.

Siz Arap Gurbanowyň Aşyryň bagty diýen radio oýny diňlediňiz.